Bana, go ya ka mmepe, dintlo tša rona tša ditoro di swanetše go ba gona mo. Oh, ke yela ntlo ya ka ya ditoro. E bonala e le botse kudu. Ke a e tšea. Le gona ntlo ye ga e bonale e le botse go swana le ya gago. E na le maphele a mantši le matlakala. Oh, go tšhabisa mmele. Gona, lebele la ke la. Ke a e tšea. Oh, ema gona mo. Tlo e botse ka tsela ye swanetše go ba yaka. Oh, ke tšea ye bakeng sa ka. Oh, aowa. Oh, seo se ntlogela ka ntlo ye tšhabisang ya go ba le maphele. tlahlobo ya dintlo tša mmala o tee a re ye banenyana le seke la tshwenyega ke o tletše tšhohle mme thotho ya rona ke ye go thabiša kudu a re phuthule mapokisi re thome go lokiša dintlo tša rona o oh, ke eng seo legotlo mo lefelong la ka mike letloše tle Oh, oh, se se kaone kudu oh, legotlo le le bonala le le le botse ke na le lero le le lentši kudu ke bona gore mang le mang o thoma ka dintlo tša bona ke šetše ke tseba seo ke swanetše go se dira o oh, ema ke ke maswabi ema iketle go lokile ke tlo go fa se sengwe se bose Mme ke na le kgopolo e botse kudu. Lebelela kela. Go thabiša. Um, e, tšwamo, ke ntlo ya ka. Bjale ke tlo e penta ka boputswa. Ke tšeo, lebelela marulelo a. Go thabiša. mme a re direng mogabiši o mongwe lekela gona moo ke tsela ya go kitima ya dikoloi tšaka tša go thabiša mme re ka bea sefo ka moo gore mang le mang a tsebe gore go dula mang mo o oh, ga gona se se foša ke tšhego ka nna ke be ke fo nyaka go bea maswao a masegla go dikologa ntlo Fela ga se gwa šoma. A re lekeng gape. O se se kaone kudu. Bjale ke swanetše go tšhela moya ka gare ga palune. A re direng se. Ke tlo dira ntlo e botse kudu lefaseng. Wow, se se tšhwa kae? Mary, na ke palune ya gago? Ha, Mary, o na le ntlo e botse kudu. emma na o bone ntlo ya mary oh banna ba šetše ba kgabisitše dintlo tša bona ke swanetše go dira eng oh go lokile ke na le mmete o mofubedu ka lepokising la ka o oh, tšwela pele ao monwana wa ka ga go bonolo go swana le ka mo ke bego ke nagana ka gona Le ge go le bjalo, ke tseba motho yo a ka nthušang. Bagi ba ka dira se sengwe le se sengwe, nnete? Dumela. Um, uh, na o ka nthuša? O oh, golokile kudu. Ke ka baka la eng ke sa ka ka nagana go leltshetsa pele? Se se a fela ka pela kudu. Oh, pelo e botse kudu. Oh, golokile kudu. Oh, eh, ke swanetše go le patela. Ke na le tšhelete e ntši, ka gona ke ye. Šala gabotse. O rata ntlo ya ka bjang, na ya thabiša? Mm, banana e bose kudu. Emma, ke ka e bea motšhemong ya ka mme ka mela mohlare wa banana. Oh, lebelela kela mohlare wa ka wa banana o šetše o medile e bonala e le bose kudu hmm. mme ke ka iketla mo me ka thabela le tšhatšhi sefale le senwa maphodi se segolo sa gona tefa Go lokile kudu. Wow, Mary o na le dibanana tšeo di melang mochemong ya gagwe, mme ke swerwe ke tlala kudu. E maganyane. Ke na le gopolo e botse kudu. Nka dira lebala la basketball. Ke tlo ipshina kudu mo. Ke sebapadi se se professionale sa basketball ka morago ga chogle. Ke bile ke laleditšwe go dipapano tšeo re tlilego ka maemo a boraro go tšhoa go a mararo. Ah, thunya ya go kgethega. Uh, Emma, ke maswabi. Uh, na o ka nkgatlela polotlo? Eng? O dirile seo bjang? Oh. Mme ke swanetše go kopanya sefoka sa tšhemo. Ke nagana gore ga go thata ga kalo. Wow, ke se dirile. Se se a thabiša. Ke tlo tlogela sebapadi sa ka sa go ratiwa se fokelele go sona. Mme, mo ke mo lepokisi la ka la poso le botse, le tlo emang gona. Ruri le hloka ditaetšho tše dingwe tše botse go le dira le le botse kudu. O dira eng kela? Mme Mike o dira eng? Emma. Oh, a re boneng. Oh, le nna ke nyaka lepokisi la poso. Ke sa tšhwa go ba le kgopolo. Ke tlo fetola lepokisi le le masegla la go tlwaelega go ba selo se se makatšang. Re tlo ba le maloba a mangwe ke la gona mo. E botse! Eng? Banenyana ba dirile mapokisi a bona la poso? Le nna ke nyaka le tee. Lepokisi le le boputswa le bonala le le bodutukanyane fela ke na le gopolo. A re beng dinasaur go lona. Ah, go thabiša. Oh, dumela moromi wa poso, na o ntlisetsa mangwalo a mangwe? Oh, wow, e tšhwa Afrika, ke a le boga. Ke thabela go go thuša, mme ke na le se sengwe bakeng sa gago mohlomphegi. Go na le o! Oh! Ao, ke longwa ke lepokisi la gago la poso. O nagana gore seo se a tshegisa? Gona ga gona mangwalo bakeng sa gago. Gona ke mang mosadi yo a botse yo? O bonala o le botse kudu. O, o botse kudu. O, ke na le lengwalo bakeng sa gago kgošigadi ya botse. Wow, ke a le boga. Goba maotong a gago nako e tlang. Ke bona gore mang le mang o bile le nako ya go kgabiša ditšhemo tša bona. Mme ke nako ya go kgabiša dintlo tša lena ka gare. Woo, Mike, o dira eng? Ke tlo penta ntlo ya ka ka boputswa ka gare. Go thabiša. Mme re tlo beya mete wa boputswa wa go thapa fase. Um, ke eng gape se ke se dirang? Oh, go lokile. Ke hloka šelofo bakeng sa dithunya le dibapadi tša ka tšhohle. Di bonala di le botse mo. Go thabiša kudu. Hagi wagi, hlokomela dibapadi tša ka. Bjale ke swanetše go kgomaretša ditaemane tše mmalwa tše ke sa tšhwago go di hwetša go Minecraft mabotong. Ah, tafola ya dynamite. Go lokile kudu. Mme ke hloka lefelo bakeng sa legotlo la ka le leswa la go ruiwa. Ke le reela leina la Jack, re tlo itirela lefelo la go bapala. Go thabiša kudu! Go thabiša kudu! Wow! Mike o dirile mošomo o botse wa go kgabiša phapoši ya gagwe. Ke nagana gore le nna ke swanetše go dira selo sa go swana le seo, fela ka mokgwa wa ka. Sa pele, a re šoganeng le maboto. Ruri ke hloka mmala o mofubedu o monyane mo. Mme sekgomaretši sa ka sa dinala se sefubedu se tlo nthuša ka seo. Go lokile. Selo sengwe le se sengwe se bonala ka tsela ye ke bego ke nyaka ka gona. Biša. Mme bjale maru a mmalwa a mafubedu le diswantšho le lesema le la direng se. Oh, re bonala re le ba botse kudu mmogo. Mo ke mo tafola e tlo tsenang gabotse gona. Le mokgabišo wa ka o mofsa. Oh, eh, mmino o mongwe ga se wa go gobatša. Ke tlokama meriri ya ka, momme ka opela, go thabiša. Ah, go makatša. Mme se ke katse ya ka ya go ruiwa. Oh, o katse makatšang kudu lefaseng. Ke a go rata. Na mang le mang o šetše a dirile diphapoši tša bona mme nna ga se ka dira? O, se se swanetše go fetolwa gona bjale. Ke swanetše go penta maboto ka mmala wa ka wa go ratiwa wa masehla? Ke nyaka phapoši ya go ba le letšatši gore e dule e thabile mme e le botse. O, Oh, e botse kudu! Bjale, re tšwela pele. Ke hloka mohlaba o mongwe gore ke ikwe ke le letšhopong. Oh, go thabiša! Mme legotlo la ka le lenyane le le botse Potlo ya lebotong. Sekešelofo ka moka ya dibapadi tša ka tša go ratiwa. Dumelang, mang le mang. Ke le rata ka moka, mme gape go na le segutlo se ke ka thalago go sona le go bapala ukulele ya ka. Mme seswantšho se se tlo bonala se le se botse gona mo, lebelela kela. Ke seswantšho sa ka le mpsa ya ka Jerry. Jerry re woof woof. O botse kudu ka seke lefelo la gago le lenyane mokwera jerina o nyaka lesapo o nyaka lesapo ke le bana re tlo bonana ka pejana šalang gabotse